Tabata e teatro e tempoe tabata gloria. Tabata un teatro open air no paisai por a carga un ciento y cincuenta pa doce hende. Patras a tabata tini cu mi a ta draya pelicula y si mi no ta kiboca y.

E cancionnan nos tabata siña nan, e cabes bo ta un buki di cancion, bo ta siña e, bo ta cant'e unda ke pelicula. I bo ta, e ta siña bo romance ku yuda bo den bo den bo romance, punto di vista. Ora bo ta bai tempunan ai e peliculanan mas gusta ta e peliculanan di Charo, Charo mehicanonan, di di di di Jorge Negrete, Tito Guisar, Tito Guisar tambe yega bin Aruba. Tito Guissaris ta na hendenan ora e word ranchera bai bini ranchera i nos tur ta kanta huntu ku ranchera nan no anto na porta promé ku bo drenta bo ta haña kokada kumpra bo ta haña konserbe kumpra bo ta haña pina anto bo tin ku pasa kumpra bo bòsio di gros anto afora pa wak pelikula i kome wak pelikula i kome i kanta. Carlos Gardel a yega kanta Eden tambe. Dia cu Carlos Gardel a yega, tur, tur, tur hende a bai encontr'é na, na, na vliegveld, cu tabata un casita chikitu eynan, pero hopi hende a bai. Te anochi ey a la canta na Gloria, Gloria, prome Gloria, teater cu nos ta tene Gloria, eynan a mita tin mas o menos su edad, Pa nuebe pa dies aña, pero mi tata ta kurpa grandi y mi rumannan tur a bai, hasta mi ruman mas grandi a haya su drap pasobra lo bai laga e baby na cas, pero nos tur a bai wak y ora ami no keda atras, mi tamba kola den ai pasa bai wak Gardel kanta. Anto canta del, Tao ta canta e riba riba e scenario hunto cu tur e grupo di guitaristanan cu ta acompañ'e. Nan ta como ocho hende hunto cu Carlos Cardel ne, of nuebe hende cu Carlos Cardel, ta dies hende figurado. Tur ta bon guitaristanan di alto nivel. Anto ta tin un compositor cu yama Alfredo Lepera. Alfredo Lepera ta mas parti ta compone e cancionnan cu Carlos Cardel ta canta. Anto pero kal kandel mes tambe ta komponé, no? E, por ehempel, e ta kompo, e ta komponé kal kandel, e komponé El dia que me quieras, ku a bira popular mundu rònt. Despues di Aruba, el a sigui pa Colombia, el a bai kanta na Medellín. Anto despues, na subida di Medellín pa Argentina bèk, e avion a. Dal kontra un sero, tur a muri pero a keda bibu un di su gitaristanan ku tabata ta yama Lepera mi ta kumsa ku mi si mi no ta ekibuká. E so a keda bibu den tur e otronan, tur tur e otro a muri, e so ta poko tempu i e ta na bida, mi ta kalkulá awor si el a muri pasobra ora ku si mi mes tin e edat ku mi tin, nan ta un poko mas grandi ku mi. Un dia nos a tende ku teatro Gloria a kima. Anto ora mi ta kana bai asin mi ta kana pa bai. Anto ora mi ta banda mas mas di kaminda Wilson e Wilson staba ora aki ey mi ta bira bai abou den Nassau Straat big'a tende grito grito pariba ya atrobe candela candela bira bin bek bin para mi tambe para dilantu den tur e multitud di hende pa mira kon e lugar ta kima pa di dos biaha.

Un otro lugar tamben cu di diversion cu mi ta core tempo tabata Roof Garden. Anochi cu luna cla Homber ta cana den e caye ne. Pasobra prome ta e lanterna nan ta tin. Y nan ta cende e lanterna nan. Tin un hende especial pa cende lanterna tur anochi. E ta un lugar chic, no? Bo tin cu bay bon bistirio y cu bo bachi cu tur e cos. Tin cu hende drenta na slof cu manco arriba. Pero mas parti hende nan ta bay, bo sa, pa nan sinta, conversa y nan dal nan drinksnan cu e cos. Ai ariba hendenan tabata reuní pa toka. Nan ta trese nan instrument i forma un grupo, un konhunto. E orkesta nan yam'é, pero sin embargo ta un konhunto i kada un tabata toka improvisá, pero nan tabata goz'é enormemente. Pasobra ta kuenti di dal un betu so, no, no, bo ta bini, bo ta toka. I e tokamentu ei ta un ekspreshon kaminda i e ta hende ta pasa i skucha. Awor tur e man ku yo wei te riba nan ta sinti nan ta dal nan drinks i un momentu dado ta tin un grupo di merikano sintá un poko mas pa riba ei. I ta tin un Ramiro ku un dominikano rei a dal un señor o señorita un guanta no. Anto e dudu komon e por a mira un kos asina no. E lanta mesora pa bai reklamá e hòmber pakiko e ta dal e muhé. Anto e hòmber un perde pa gana e ta dal dudu bèk. Anto e dudu a dal e bèk i ora e pelea kuminsá i djowei ta mira ku e pelea kuminsá djowei tambe a bula den. Ka no mi pensua eki kon no mi pensua e yaya por sa yu tele eti otro mundo ata en un momento dado chobey ta ta manda su su su moketa sinta den cara di un americano mira lugar e mira cara di John e di John too late bam e dal John den cara di John abo John lanta e recoge John lant'e ata nan ta wòrdu sigi brinca te ora ke cosey a bin mes ora a bin E diferente tin hende den Guteria yo ku ta mira a bin kita nan pelea stop.

Trupialnan ta traha na nenshi i ora ku awaseru ta bay yobe, yeyenan tabata grita pa avisa e otro animalnan i insektonan pa nan buska lue lugá pa skonde awaseru.